וואס האט א ספעשל נידס ברודער, דאס הייסט א ברודער וואס איז, איך ווייס נישט פונקטליך וואס די מעשה איז מיט אים, אבער ער איז נישט בסדר, נישט אזוי ווי אלע אנדערע, ער איז אנדערש ווי אלע אנדערע קינדער, און ער שרייבט טאקע אז ער פירט זיך אויף אינטערעסאנט און מאדנע, זיינע חברים לאכן אפ פון אים, פון זיין ברודער, איז זיין שאלה, ער האט אפאר שאלות דא, וויאזוי דילט ער דערמיט, וואס זאג איך פאר זיי, וואס זאג איך פאר מיינע חברים, איך פיל, שרייבט דער בחור, אז עס איז א בושה פאר די משפחה אז מען האט זומער אזא קינד, און ער פרעגט עס איז טאקע אזוי? און ער פרעגט אויך איז דאס עפעס א מין עונש פונעם אייבערשטן? און ער פירט אויס געב מיר חיזוק. איז דאס אסאך זאכן וואס יא, עס איז איך ווייס פונקטליך וויאזוי דו ווילסט דאס אנכאפן, אבער דא דא יא שאלות דא דא ווייטאג און דא דא שאלות למעשה תכלית, און נאכדעם איז דא סתם ער דרוקט אויס וויאזוי וויאזוי ער פילט דערוועגן. אקעי איך בין נישט די מומחה דא יוסף זאב, איך קען נאר זאגן א ווארט אז ס'טוט טאקע זייער וויי אז די חברים ווארטן נישט אזוי ווייט און לאכן אפ ווי טוען וויי, טוען וויי דעם בחור, טוען וויי זייער חבר, און יא אוודאי איז עס שלא בכוונה, קיינער איך גלייב נישט איינער וויל אים באמת וויי טון, ס'איז זיכער נישט די כלל, אבער דאך כ'ווייס טראכט אריין אביסל, קיצור. זעסט דאך אז מען קען עס אזוי אויפנעמען, און איך גלייב כ'לאז ר' יוסף זאב מסביר זיין וויאזוי דער בחור זאל עס טאקע אויפנעמען און וויאזוי זאל עס טאקע אנקוקן, אבער די מציאות איז אז מען קען עס אויפנעמען אזוי, ס'איז א חלק פון זיך, א חלק פון דעם בחור, אפילו עס איז נישט זיין שולד און דא בכלל עניות דעתי אלס נישט מומחה קומט בכלל נישט אריין די ווארט שולד און זיכער נישט עונש און די אלע אנדערע זאכן בושה, אבער יענער פילט אזוי, אדער דער בחור פילט אזוי, איז פשט אז מען קען אזוי פילן. נו, זיי אביסל משים לב, זיי אביסל משים לב. ווילסט דאך נישט מען זאל דיך וויי טון מיט א פראבלעם וואס איז נישט דירעקט דיינס און נאר קשור צו דיר, איז פארבינדן צו דיר. טו עס נישט פאר א צווייטן אויך נישט. מער ווי האסטו זיי אפילו לגופו של ענין. וואו קודם כל האסטו גראד אפיעלט צו די וואס זענען מצער, די ס'איז א דירעקטע אפיעל, ענק זעהן וואס דא גייט פאר ענק זעהן ווער צער זענען בריוו, אקעי איך גיי נאך.
דו הערסט עס נישט אבער די אנדערע וואס הערט עס יא, קיצור איך אליין אויכעט יא, אז מ'זאגט אמאל א סטעיטמענט מ'דארף טראכטן פארדעם, ס'קען זיין ס'קען יענעם וויי טון, יא אקעי. איך דארף דיין העלפ פנחס, דא איז דא זייער אסאך קשיות איך וויל זאלסט דורכגיין מיט מיך, פרעג מיך איין קשיא אויף אמאל און וויל גאו פאר איט. אקעי, סאו לאמיר אנפאנגען מיט זיין מיט זיין ערשטע שאלה, אקעי? וויאזוי דיעל איך דערמיט? ס'איז פראקטיש, וויאזוי דיעל איך דערמיט? וואס זאג איך פאר מיינע חברים? אקעי, יא.
אקעי, די ערשטע זאך איז, דו דארפסט ריעלייזן אז דו ביסט נישט אין קאנטראל פון אפאר זאכן. קודם כל ביסט בכלל נישט אין קאנטראל. די איינציגסטע זאך וואס דו ביסט קאנטראל איז אפשר אביסל דיין פילינג, און למשל די זאך אז דו ריעטשט אויט צו פרעגן א קוועשן, און אפשר אויב גייסטו באקומען עפעס גוטע טיפס אין די תירוץ, ביסט אין קאנטראל צו צו אימפלימענטן די זאכן וואס דו גייסט הערן דא. אויב ביסט נישט אין קאנטראל וויאזוי אנדערע מענטשן גייען ריעקטן, דארפסט דיך באפרייען פון דעם, דאס איז די ערשטע זאך וואס איך וואלט דיך געזאגט. ביסט אויך נישט אין קאנטראל אין די וועג וויאזוי דיין פעמילי גייט צו צו דעם. אין קורצן, וואס איך מיין צו זאגן מיט דעם איז, ס'איז דא צוויי וועגן וויאזוי א פעמילי קען צוגיין. עס איז דא איין וועג וויאזוי די פעמילי גייט צו מיט א מורא'דיגע ליבשאפט און א מורא'דיגע שטאלץ מיט די קינד. יא אין איין עקסטרים אז זיי זענען זייער אקעי זיי נעמען העד אן די נסיון וואס די אייבערשטער האט זיי געגעבן, און פונקט פארקערט ס'דרייט איבער פונקט פארקערט ס'איז מאחד די משפחה ס'דרייט איבער די צרות ס'ווערט א ס'ווערט א אזא באהאלטענע ישועה וואס די רבונו של עולם האט אמאל געשיקט פאר א משפחה און איך קען עטליכע משפחות וואס וואס גייען אויף די מהלך. און איך קען אויך משפחות וואס אדאפטן אזעלכע קינדער וואס נעמען עס אריין לכתחילה אפילו עס איז נישט זייער קינד, און אין די אנדערע עקסטרים איז דא משפחות וואס האבן נישט קיין השגה ווי אזוי צו הענדלען די זאך און זיי דילן דערמיט אינגאנצן די פארקערטע וועג, סאו דו אלס קינד אלס געשוויסטער אין די משפחה דו האסט נישט באמת א. פולשטענדיגע השפעה אויף וויאזוי די משפחה נעמט עס, דאס טייטש זיי זענען בוחר וויאזוי צו האנדלען מיט דעם אין זייער וועג, דאס איז די ערשטע נקודה וואס איך וויל דיך זאגן, און דו דארפסט עס פארשטיין. אקעי, און אויב איך מעג צולייגן א ווארט, איז אז האסט געזאגט יוסף זאב אז ס'איז דא משפחות וואס אדאפטן אזעלכע קינדער, אין א וועג האבן זיי א קלענערן נסיון, ווייל זיי האבן געמאכט א החלטה. משפחות וואס אדאפטן אזא קינד האבן געמאכט א החלטה אז זיי גייען ארייננעמען אזא קינד אין די משפחה, און די משפחה צו וועמען אזא קינד איז געבוירן געווארן פילן על כפונם אז זיי האבן נישט געמאכט קיין החלטה, במילא איז אביסל שווער אים מאשים צו זיין, ס'טייטש מען האט מער די פילינג ווי מען איז נישט אין קאנטראל, יענער וואס פילט אז ער איז אין קאנטראל איז גרינגער משלים צו זיין דערמיט ווייל ער האט דאך געמאכט די החלטה קען ער גרינגער נעמען אחריות, אבער ס'איז נישט אזוי און דאס איז עכט א שווערע זאך, כ'מיין איך ווייס פאר מיר אין מיין לעבן זייער שווער משלים צו זיין מיט עפעס וואס פילט זיך אז ס'איז נישט געווען מיין החלטה, איך פיל ווי איך בין נישט אין קאנטראל, און ס'איז סאך גרינגער משלים צו זיין מיט עפעס וואס איך האב געמאכט א החלטה און איך האב וועגן דעם מער די אילוזשן אז איך בין יא אין קאנטראל. און די זעלבע זאך קען מען אויך אויסשמועסן פונקט פארקערט, אקעי. אז יעדע זאך וואס איז נישט דיין החלטה איז באפרייט דיך עס, נישט דו האסט מחליט געווען, נישט דו האסט בוחר געווען און נישט דו דארפסט דילן מיט די קאנסעקווענסעס דערפון און איך האב עס געזען, ס'איז געווען אין א.

ס'באפרייט, ס'איז אים, יא, וויאזוי וואלסטו זיך אויסגעדרוקט אויף אידיש?
א געפיל פון חירות, אזוי גוט געזאגט, ס'באפרייט מיך. א געפיל פון חירות, ממש אזוי, א געפיל פון חירות, אז ער איז באמת באפרייט, wow, ס'איז נישט מיינע זאכן, איך שלעפ עס נישט, איך דארף נישט זיין פארנומען מיט דעם, איז די זעלבע זאך קען זיין אין ביידע זייטן, א זאך וואס דו מאכסט נישט קיין החלטות קען אויך זיין א סארס פון דער רבונו של עולם האט אזוי מחליט געווען, און דאס ברענגט אונז צו די אנדערע, איינע פון די אנדערע שאלות, איך ווייס שוין נישט איין מקדים ממכר, ער פרעגט דארטן צי ס'איז א עונש.
יא. וואס הייסט אויב ס'איז א עונש? א פשוטע וועג צו קוקן אויף דעם. איינע פון די שטארקע וועג ס'איז דאך דא זייער אסאך מהלכים בשכר ועונש, און אונז גיימיר נישט אריינגיין אין יענץ, אבער כ'וויל זיך שעירן מיין שטיקל געפיל וואס איז דא אין דעם. א עונש איז נאר אין די אויגן פון א מענטש, אין די קאפ פון א מענטש. ווען א מענטש פילט זיך ווייט, ווען א מענטש פילט זיך באשטראפט, ווען א מענטש פילט זיך ווי ער איז. ווארט פונעם אייבערשטן, די רבונו של עולם איז דא א פלאץ פאר מדת הדין, המתקת הדין, און די וועג ווי אזוי א זאך זאל ווערן פון א עונש זאל עס ווערן א, איך רבי יעקב מאיר'ס שפראך, יא עוונות איז הפכות לזכיות, פונקט פארקערט, די די זאכן דרייען זיך איבער פארקערט, איז צו קוקן אויף דעם אז גארנישט וואס די רבונו של עולם שיקט איז נישט קיין עונש, מאיתו לסעצה הרעות, אלעס איז אין אונזער וועג ווי אזוי אונז קוקן אויף דעם.

ס'דא אזעלכע ארגאניזעישאנס אזוי ווי חי' לייפליין אדער לב לילד, כ'קען אפילו נישט אויסרעכענען אלע נעמען, ס'דא אזויפיל ארגאניזעישאנס וואס דאס איז בעיקר וואס זייער טיר זענען דא צו העלפן אזעלכע געשוויסטער ווי דו, פעמילי מעמבערס פון א קינד מיט ספעשל נידס, ס'דא מוסדות אויף דעם, ס'דא אפילו גאווערמענט פאנדינג אויף דעם אויך גאר גאר גאר אסאך, יעצט איז ווייטער אויך די שאלה וויאזוי דיינע עלטערן דיעלן מיט דעם צו זיי צו זיי. נוצן די זאכן צו זיי נוצן עס נישט, אבער לכל הפחות אין דיין פלאץ אויב איז עס א עס איז א קינד וואס האסטו געזאגט א דרייצן יעריגע סאו עס איז לכאורה אדער אזוי לעצטע יאר פון חדר אדער ישיבה קטנה ער זאל ער זאל ריטשן אוט צו איינער פון זיינע פון זיין סטעף ארום אויב ער האט נישט א אנדערע ער דארף זיכער האבן סופארט וויאזוי צו דילן מיט דעם סאו מ'האט געקאווערט דאס און מ'האט געקאווערט עונש. זיך שעמען מיט דעם? זיכער נישט, הונדערט פראצענט נישט, נישט קיין שום בושה, פונקט פארקערט, די איינציגסטע זאך וואס א מענטש דארף זיך שעמען איז אויב ער מאכט א טשויס וואס איז נגד רצון השם, דאס טייטש אויב דו וואלסט ווען געווען אזוי ווי די קינדער וואס טשעפענען אדער פארשעמען, דעמאלטס וואלסטו דיך געדארפט שעמען, די קינדער וואס טשעפענען און פארשעמען זיי דארפן זיך שעמען.

וואס עס דארף געשען מיט וועמען.
פון דער קינד וואס איז געבוירן אן הענט און די רגע די עלטערן האבן פארשטאנען וואס די רבונו של עולם'ס חשבון איז אז דער קינד האט זיך אויסגעבעטן אז ער וויל האבן די זאך און פון די אנדערע זייט האט ער געבעטן אז ער וויל האבן ערליכע טאטע מאמע וואס זאלן גייען אים געבן די און זיי זענען גאר געווען די ערליכע טאטע מאמע יעצט איז עס א עונש אדער נישט א עונש

עונש אויך נישט, וויאזוי איז אנצוקוקן ווי א נסיון, עפעס א מין מציאות אין זיין לעבן מיט וואס ער דארף דילן, און ער דארף פרובירן און מאכן די בעסטע דערפון, און אזוי דער איסור איז המתקות הדינם, די איינציגסטע זאך וואס מען קען באמת זאגן דערויף מיט א זיכערקייט איז ס'איז המתקות, ס'איז א געלעגנהייט פאר המתקות הדינם, ער זאל טון די בעסטע וואס ער קען ממתיק צו זיין די דינם, ס'איז דא העלפ און ס'איז דא סופארט.

פריי, פרייליכקייט, פרייהייט, רואיגקייט אז ער איז נישט אין קאנטראל. אקעי. אקעי ר' יוסף זאב, די נעקסטע שאלה איז פון א אינערליכן מצב וואס שפילט זיך אויס אין א מענטש אליין, און די מצב איז אזוי אז יעדעס מאל וואס ער וויל ערגער דארף ערגעץ פארן, לאמיר זאגן די נעקסטן טאג, איז אים די נאכט פארדעם זייער שווער צו שלאפן, דאס הייסט די זאך לייגט אויף אים אסאך לחץ, איך מוז מארגן אויפזיין, איך מוז אויפזיין באצייטנס, איך מוז, וואס איז געשענט לקבוע דעם אז ער קען נישט שלאפן געהעריג? ווייניג, און שפרינגט גראד ארויס פון בעט, און די לחץ נעמט אים פשוט צו די נאכט שלאף פון פריער, פון א טאג פריער וואס ער דארף באמת האבן טאקע צו קענען טון וואס ער האט צו טון דעם נעקסטן טאג. זאגט מצד אחד וויל ער נישט אינגאנצן פטור ווערן פון די לחץ, ווייל ער פילט אז מען דארף עס האבן, ס'איז פראדאקטיוו, און מצד השני אבער ער וויל אויך קענען האבן די נאכט שלאף פון פריער. איז וויאזוי געבט מען זיך אן עצה? וויאזוי שטעלט מען דא אריין אביסל באלאנס? כ'מיין אז די שליסל איז ישוב הדעת.
אקעי.
אביסל זיך בארואיגן, זיך בארואיגן אויף א ביהעיוויערעל לעוועל, אויף א פשוט'ער לעוועל פון, קודם כל זיין גוט אנגעגרייט, אקעי, זיין גוט אנגעגרייט, איינגעפאקט, זיכער מאכן אלע דיינע זאכן זענען מסודר, בטחון אז איך גיי אויפשטיין אן טיים, אנשטעלן דיין זייגער אדער בעטן איינעם.

יא. ניק זענען דאס, ס'איז אקעי, ס'איז בסדר. כ'מיין אויך, עס מוז זאגן צו אים גערעכט, אז ס'איז דא א געוויסע טשיפ אינעם מענטש וואס זאגט אים, כ'מיין איך בין אזוי אסאך מאל, אז דורך דעם וואס איך לייג פרעשור אויף מיר אליין, כ'רעד סתם לופטיגע פרעשור, נישט למעשה וואס כ'דען איך דארף עפעס טון, שפיר איך ווי איך טו עפעס, איך מאך זיכער אז איך גיי אויפשטיין ווייל איך לייג לחץ אויף מיר, אבער ס'איז נישט אמת. אמת, איך גיי נישט אויפשטיין ענדערש לקוי דעם וואס איך לייג לחץ אויף מיר אז איך דארף אויפשטיין. און דאס ליגט דאס האב איך געפילט ווען ער האט אויסגעפירט די קשיא, איך וויל אבער נאך בלייבן אזוי וועגן איך פיל ווי דאס איז עס טאקע, דאס ער זאגט איך וויל בלייבן אזוי וועגן פון די אנדערע זייט איז עס גוט, ניין ס'איז נישט גוט און בלייב נישט אזוי און באפריי דיך פון די זאך, פונקט פארקערט ווען דו גייסט באפרייען ווען דו גייסט זיין רואיג און דו גייסט האבן ישוב הדעת וועט גארנישט אוועקלויפן פון דיך, מאך זיכער ביסט גוט איינגעפאקט און. מאך זיכער אז די די פלאן וואטעווער אלע זאכן די טעקניקעל זאכן זענען מסודר און בעיקר זיי נישט נערוועז אויף דיין זיין נערוועז. אקעי.
רעדנדיג פון נסיעות און פון לחץ און פון ארויספארן האב איך דא א דריטע שאלה פאר דער יוסף זאב. א יונגערמאן זאגט איך בין אין די הויעכע דרייסיגער יארן און איך קען זיך ממש נישט זען פארן אויף א נסיעה סאיז אים מורא'דיג שווער און זיין לשון

אפשר איז נישט קיין, די די זעט נישט אויס גוט, ער דארף לכאורה העלפ די וואס פרעגט די שאלה, די שאלה איז וואס ס'קען זיין, ס'קען זיין ס'הייבט זיך אן מיט די זאכן וואס דו האסט געזאגט וועגן קאמפארט זאון, אבער פארוואס איז ער אזוי שטארק אין די קאמפארט זאון, וואס וואס אין די וועלט איז אזוי טרעטענינג, אזוי ברענגט אים אזא מין פחד

אז ער ס'איז מורא'דיג שווער ארויסצוגיין פון זיין קאמפארט זאון, פון זיין רוטין, פון די פלאץ וואס ער איז צוגעוואוינט, פון זיינע פון זיינע פיר ווענט, פון זיינע קענטליכע מענטשן, קענטליכע ווענט, קענטליכע, יא, קענטליכע סביבה. ווענט. ווענט, ווענט, ער האט גרויסע ווענט ארום, וואס פון איין זייט מאכט אים עס טאקע זייער ווארעם און קאוזי און בארואיגט און פראטעקטעד, אויפן אנדערע זייט איז עס א גרויסע וואנט צווישן אים און די וועלט ארום, און ער דארף זעהן וואס. איז אזוי טרעטענינג? וואס איז געשען צו אים און ווען איז עס געשען צו אים? איז ער אייביג געווען אזוי? איך פיל פיל אז דער איד דארף הילף. איך וויל איך וויל נישט זאגן אז ס'איז אקעי צו זיין אזוי. ס'איז נאכאמאל ס'איז דא מענטשן וואס זענען מער סטעיערס יא זיי האבן ווייניג ליב ארומצופארן אבער ער רעדט נישט

און אונז זענען ד' אמות וואס קענען באקומען די גרעסטע פראפעשענעל העלפ. יא, און די ד' אמות זענען גוט, און דרויסן פון די ד' אמות איז אויך נישט שלעכט. ס'קען אפשר יא זיין אז נאך אביסל רעדן וועט זיך אויסשטעלן אז די ד' אמות איז אויך נישט אינגאנצן באקוועם, ניין ר' יוסף זאב? פון איין זייט, פון די אנדערע זייט האב איך אסאך מאל געהערט פון מורי ורבי ר' שמעון ראסל אז אסאך מענטשן ווען זיי רעדן צו אים אין די זאך און די משפחה איז אייביג ביזי, ארויסצונעמען יענעם פון די היים וועגן ער איז זייער דיפרעסט, צו ס'איז א טינעידזשער צו ס'איז אפילו א עלטערער, זיי זוכן אים ארויסצושלעפן ארויסצושלעפן א גאנצן צייט, איז זאגט ער אז ער גייט פונקט פארקערט, אויב דו ווילסט נישט ארויסגיין מיינט אז דו פילסט נישט סעיף.
איז פאר אונז איז די ערשטע וויכטיגסטע זאך איז דו זאלסט קודם פילן סעיף. און ממילא דו זיי סעיף. און ער זאגט אז די אסאך מאל די קאסטומערס די מענטשן די די מענטשן וואס מוטשענען זיך אליין מיט די זאך און יעדער איינער זיי ביזי פייניגן א גאנצן טאג אז זיי דארפן ארויסגיין ערגעץ און זיי הערן די ווערטער פון ר' שמעון ער זאגט זיי אזוי לאז מוטשע נישט לאז אים לאז אים זיך בארואיגן, לאז אים זיין סעיף, לאז אים פילן סעיף, ווען ס'וועט קומען די מינוט וואס ער גייט אנפאנגען פילן מער סעיף וועט ער אטאמאטיש זוכן ארויסצוגיין און וועלן ארויסגיין, און ממילא אקעי עקסעפט דיך טאקע, קודם קודם זיי ווי דו ביסט און זיי סעיף, און ווען דו ביסט רעדי צו גיין פאר העלפ איז ס'דא העלפ. אקעי, א גרויסן שכח ר' יוסף זאב.